A'raaf jechuun hiikkaan isaa girdoo jadduu jannataatii fi jadduu azaabaa jiru. Azaaba irraallee miti, jannata irraallee miti. Suuraan tun akkuma beekamu tartiibni isii ka isiin itti buute eega suuraa saadiitii buute. Baay'inni isii yookaan lakkoofsi isii ayata dhibba lamaa fi jaha. Bakki isiin itti buute suuraa makkiyyaati. Akkuma suuraa an'aami, isiin tunis akkuma beeytan suuraan makkatti buute. Baay'innaan wanni isiin irra haasoftu waa'ee tawhiidaati. Ummata mushrikaa ka hin amaninitti waan da'waa gootuuf nama jalqaba islaamummaa itti seenu waan aqiidaa itti himta waan tawhiidaa itti himtaa jechu. Tokkummaa Rabbii itti himta, warroota tokkummaa Rabbii fudhatuu dide akka isaan itti badan, namni yoo Rabbii awwaatuu didee Rabbiin tokkochoomsuu dide, ummatoonni asiin duraa sababni isaan lafarraa halaakamaniif, Ergamaa tole jechuu didanii Rabbii tokkocha gabbaruu didanii, kana ka jettu suuraan tun as keessatti dubbatti jechu. Jalqabni wanni suuraa tana keessatti dubbatamee Rabbiin Qur'aana kana Qur'aanaan jalqabe. Eega sanii akka Qur'aana kana hordofanitti ajaje. Eegasii ammoo warra kitaaba Rabbii qeebaluu dide akka isaan itti balleesse Rabbiin dubbate. Akkasuma ammallee akka ilmi namaa guyyaa qiyaamaa Qur'aana kanarraa gaafatamu. Akkuma san akka nabiyyoonni illee gaafataman, ilmi namaa guutuun akka waan itti da'waa itti godhamee fi kitaaba isaanitti buufame irraa akka gaafataman Rabbiin ni dubbata. Eegasanii ammoo dalagaa kana irratti warri kitaaba kanatti amanee kitaaba kana fudhatee fi guutuun guutuutti kitaaba kana qeebaleef, warra akkuma san ammallee kitaaba kanas qeebalee haqa isaa odoo hin guunnee fi akkasuma warra guutuun guutuutti dide maal akka ta'an ni dubbata. Galata ummata kana lamaaniitu, sadaniitu, Rabbiin as keessatti dubbataa jechuudha. Akkasuma suuraan tun ammallee wanni isiin irraa haasoftu uumaa ilma namaa ka jalqabaa, uumaa isaa, eessatti akka inni itti uumame, akkasuma sababa kamiin akka inni Jannata keessaa bahe, akka Ibiliis Jannata keessaa bahu irratti akka inni sababa ta'e, sababaan jallinna ilma namaa illee akka Shayxaanota ta'e Rabbiin suuraa tana keessatti dubbate. Eegasii ammo Rabbiin gosa namaa kanniin guyyaa qiyaamaa akka ilmi namaa he gosa saditti akka qoodamu suuraa tana keessatti dubbata. Tokko warri badii qofaa akkuma dhufaniin akka ibidda seenan, warri toltuu dalagatanii toltuun isaanii hamtuu caalte akka jannata seenu, Warri ammoo hamtuun isaanii irra toltuu isaanii irra hamtuun caalte kunillee warruma islaamaa irraa akka ibidda seene jedhu jechu eega sanii gubatee yaaga badii isaa gubatee baha gosti tokko ammoo ka hamtuun isaatii fi ka toltuun isaallee wal qixxooftee jette ka ibiddallee hin galle ka jannatallee hin galle bakka aaraaf jedhamu irratti achitti hafanii haga yeroo Rabbiin fedhee, eegasanii sanyiin is booddeen isaanii jannatuma. Akkasuma suuraan tun ammas deebitee oduu nabiyyoota asiin duraa akka nabiyyallaahi Nuuhii fa'a maal ummata isaanii wajjiin akka isaan ta'anii ummanni isaanii akkamitti akka didanii balleeffaman Aadii fi Thamuudi sababni isaan lafarraa balleeffamaniif akkamitti akka isaan tawhiida qeebaluu didaniif sababa saniif balaan itti dhufee akkuma san ummata Luuxiitii fi akkuma san Shu'aybii Oduu jarra kanniin lamaan ummata isaanii wajjiin adeemsisanii fi akkasuma ammallee oduu Nabiyyallaahi Muusaatii fi oduu Fir'awnaa, oduu warra ammallee falfala dalagu, akkasuma oduu Nabiyyallaahi Muusaatii fi oduu Banii Israa'iil, akkasuma oduu warra Sanbataa, tii fi akkasuma ammallee Qiyaamaa guyyaa isiin buutu akka nam tokkollee uumaa irraa nam tokkollee hin beekne wantoonni akkanaa hedduun kana keessatti dubbataamaa jechuu gabaabbinnaan wanni birootis ka dubbatamus baay'imatu jira jalqaba alif laam miim saad rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jalqaba suuraa kana qubeedhaan dubbate Qubeen tunniin barreeffama keessatti akka jechaatitti barreefamti. Laakiin yeroo dubbifamtu alif, laam, miim, saad. Laakiin qiraa'aa keessatti alifni hin dheerattu. Wala maddii xabii illee harakaa lama illee hin dheerattu waan takkaayyuu hin qabdu isiin hin dheerattu. Laakiin laamii fi miim, saad kunniin ni dheeratan.

Rabbiin hedduu jalqaba suuraatitti suuraa hedduu huruufa muqaxxa'aan jalqabe. Huruufni muqaxxa'aan tun hiikkaa isii Rabbitu beeka waan itti fedhe namni irraa hin beeku. Wanni isiin buufamteefi tahaddiidha. Ummata Arabaa warroota Qur'aanni kun jecha namaati. in haadha illaa qawlul bashar warra jedhan irratti yoo jecha namaa ta'e isinuu fiduu hin dandeettani akka isaan fidan akka isaan kana fakkii qur'aana akkanaa fiduu dadhabanii wallaalan isaan dadhabsiisuudhaafi akkasuma warri hiikkaa isaatitti uf dirqellee ni jira jechoota silaa akka fakkeenyaaf aliif laam miim aliif laam raa ka jedhu kanniin warroonni isa hiikuudhaaf uf dirqantu jira akkuma san suuraa kanallee Kanarraa haga jecha torbaa haasahani. Jecha torban kana guutuu haasawuu keessa faayidaan takka illee nuuf hin jirtu. Hiikaan Alif Laam Miim Saad jechuudha. Allaahu A'lamu bi muraadih. Rabbitu beeka waan inni itti fedhe wanni isiin buufamteefi tahaddiidhaaf. Kitaabun unzila ilayka Qur'aanni kun kitaaba gara kan keetitti buufame. Falaa yakun fii sadrika hin ta'in qoma kan kee keessatti harajun dhiphinni minhu isarra Qur'aana kanarra Qur'aana kana geessuu irra ati waan tokko namatti himte jecha kan kee kaa namni yoo hin fudhanne dhiphinnatu sitti argama. Kanaaf jecha ummanni kaafiraa waan duraa jallinni isaanii dabreef haga feete yoo qur'aana itti himte sirraa hin fudhatan sitti kolfan kanaaf jecha dhiphinni sirraa hin argamin qoma kan kee keessatti dhiphinni amanuu didan jette la'allaka baaqi'un nafsaka allaa yakuunu mu'miniin amanuu didan jettee akka dhiphinni hin argamne sitti

Kaafirri wanti ittiin sodaachifamuufi kaafirri hin amanne, itti kafare. Qur'aanni nama kafaretti maali maal itti hima? Booddeen isaa akka ibidda jahannamii galuuf adabbiin guddaan akka isa eeggatu isatti isa sodaachisa. Nama amane ammoo isaa gorsa isaa ta'a. Kanaafuu eega inni amanee jedhee waan tokko eega itti amante irraa gorfamta. Laakiin namni itti amanne akkamiin waan tokkoon gorfamuu danda'a? Isaanii gorsi akkamitti ta'uu danda'a ittuu hin amanne? Eega sanii Rabbiin Qur'aanni kun akka gorsa ta'e mu'mintootaa eega ifa baase akki jedhu, Ittabi'uu, hordofaa, Qur'aana hordofutti ajaja Rabbiin, Ittabi'uu, hordofaa, maa unzila ilaykum, waan gara keessanitti buufame min Rabbikum, Gooftaa keessan irraa, Walaa tattabi'uu, hin hordofinaa, min duunihi, isaa asitti, Awliyaa, jaalalleewwan shayxaanaa, Qaliilan, maa tadhakkaruun, xiqqaa ta'e wanni isin gorfamtan.

ifarraa gara dukkanootaatitti isaan baasan jedhee Rabbiin dubbata. Kanaafuu namni Qur'aana kana hin hordofne, namni Qur'aana kanatti hin amanne guutuun isaa maal hordofa? Karaa shayxaanaa hordofa, jaalalleewwan shayxaanaa hordofa jechuudha. Karaan biroo hin jiru, karaan Rabbii tokkocha kana. Namni karaa Rabbii tokkocha kanarraa dabe guutuunuu karaan isaa karaa shayxaanaati jechuudha. Kanaaf qaliilan maa tadakkaruun jedha. Qur'aana kanaan gorfamuun barbaachisaadha. Namni Qur'aana kana qaraatii isaa qofa qara'ee tajwiidaan tolchuu odoo hin taane wani namarraa barbaadamu, wanni Qur'aanni buufameef liyaddabbaruu aayaatihi waliyatadakkara ulul albaab. Akkuma san Qur'aana kana eega qaraatii beette, eegasii hiikkaa isaa barattee itti haa dalagduudhaaf. Kanaaf buufame malee Namni Qur'aanuma isaa akkanumatti qara'eetuma ijumaan laalee namumaan salaachisee yookaa yeruma Qur'aanuma fa'a affadhaniituma yeruma Ramadaanni gahe taraayuma fa'a namaan salaachisanii eegasanii uma fedhan dalaganii ka ajaja isaa waa inni itti dalagi jedhe hin dalagne ka waa inni irraa dhoorge irraa hin dhoorgamne kun hin ta'u jechu kanaafuu qixaata hedduu keessa nama galcha guyyaa qiyamaa beeki namni alqur'aan hojjetuun laka'u aleyka akkanatti hin dhiisu rabbiin afa hasibtum annamaa khalaqnaakum abatha wa annakum ilaynaa laa turja'uun Kanaafuu Rabbiin taphaaf isin uumne seetanii ka waa takkattis isin hin ajajne ka waa takkatti ka waa takkarraallee irraa isin hin dhoorgine ammallee gara keenna hin deeffamtanii yaaddanii fata'aala Allahu al-maliku al-haqqu Rabbi kanaaf uumu irraa ol ta'e jedhee Rabbiin uf qulqulleessa nam tokkollee akkanatti Rabbiin hin dhiisu irraa gaafatamuuf ta'a warri Qur'aana kanatti dalagee fi warri Qur'aana kanatti dalaguu didee akkuma fedhe dalage Oduma Qur'aanni waan kana hin dalagin jedhu ofii hin inni ammoo faallaa isaa dalaga. Kanaaf jecha dubbiin akka guyyaa har'aa kanatti akkanatti hin taattu. Diqqee Rabbiin taphaa fi kalaama isaa kaaga nagawa kana buusee jidduu keenna hin keenne jechu. Kanaaf Qur'aanaan gorfamuun Qur'aana hiikaa isaa baratanii waa inni jedhetti dalaguun dirqamaa jechu. Ilmi namaa guutuunuu gara Rabbii deeffama namni addunyaa kanarratti hafu hin jiru.

Takka haala isaan rafaniin guyyaa jechu halkan yeroo namni silaa nagahaan rafuu biyyi nagaha jedhee akkuma san guyyaa yeroo walakkaa guyyaa namni qeyluulaa rafu yeroo san adabbiin isaanitti dhufa adabbiin yeroo kana lamaan maa isaanitti dhufa jennaan yeroo namni silaa uf amanee hirriba keessatti uf dagatee jedhu balaan yeroo kana namatti dhufuun akka malee jabaata akkuma isaan aayata rabbii dagatanii badii dalagan Akkuma isaan Rabbiin dagatanii badii dalagan kana Rabbiillee yeroo daguu adabbii isaanitti fida. Kanaaf jecha beekaa ummanni, hawaasni guutuun baduun, namni tokko tokkoon baduun garagara. Yoo hawaasni guutuun ka bade ta'e, kuun ka zinaa dalagu ta'e, kuun ka khamrii dhugu ta'e, kuun ka dhala nyaatu ta'e, badii garagaraa ka dalagu yoo ta'e, kuun ammoo ka miizaana hir'isu ta'e, balaan Rabbii yoosuu daddafee namatti dhufa. Hawaasni guutuun baduu fi namni tokko tokkoo ammoo baduun garagara.

Innaa kunnaa zaalimiin. Nuti taane miidha wajjattoota, numatu badee, numatu lubbuu keenna miidhe, numatu badii dalage, numatu Rabbii keenna dide, waraabessa taree sareen duttee jedhan. Eega wanni tare tare, eega azaabni dhufe anatu badeen nama hin fayyadu. Yaa laytanii kuntu turaaba akka warri kaafiraa guyyaa qiyaamaa jedhu eega wanni tare tare, Rabbanaa,

Ergamtoota illee maal jedhee fayaquulu yawma yajma'u Allaahu ar-rusula fayaquulu maadhaa ujibtum Rabbiin maal isinii awwaadan ummanni keessan jedhee Rabbiin ergamtoota gaafatuuf ta'a. Dubbiin akkanatti hin dhiifamaa isinitti hin fakkaatina. Falanaqussanna alayhim wallaahi akka isaaniitti isaan irratti odeessinu bi'ilmin beekkomsa keenna dalagaa isaanii wamaa kunnaa gaa'ibiin waa hin taane fagaatoo jedha Rabbiin waa hin taane fagaatoo. dalagaan isaanii nurraa hin dhokattuu jechu rabbiin samii torbaa ol arshii ol irraa waa ati daladduu fi waa ati yaaddu guutuu beeka kanaafuu falana qusanna alayhim bi'ilmin jechuun akka isaan irratti odeessinu beekomsa dalagaa isaanii nuti wanni irraa gaafannu beekomsaan malee wallaalaanii miti jechuu guyyaa qiyaamallee ka rabbiin irraa gaafatu waa guutuu ni beeka rabbiin Waan isaan adduniyaa irratti dalagaa turan guutuu waan isaan ergamtoota waliin ta'aa tura waan isaan as irratti dalaganii warra kafaree fi warra amanillee guutu Rabbiin dalagaa isaanii kana guyyaa qiyaamaa isaanitti odeessa akka isaan irratti odeessinu beekomsaan jedha Rabbiin falana qussanna aliihim bi'ilmi akka isaan irratti odeessinu wallaahi akka isaan irratti odeessinu beekomsaan wamaa kunnaa waa hin taane gaa'ibiin fagaatoo waa hin taane jedha kanaafuu Rabbiin beekomsaan odeessa malee Guyyaa qiyaamaa wanni waan akkanaa dalagde siin jedhu wallaalaa ni miti waan takkallee isa jalaa hin dhokattu. Barnoonni guyyaa har'aa asumatti dhaabataa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.